Ja, bi pjaċir kbir illi ħajkolna magħna lil Dr. Alfred Sant, illi huwa ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. U qiegħed bħalissa qiegħed ġewwa Brussell

Jiena ma ngergirx, jiena la darba nkun hawn nkun għal qalbi. Għandi bżonn naqra iktar volum, issa ma nafx jekk tix tgħajjat inti jew jgħoddulek iktar volum, imma waħda minnhom nirranġaw b'xi mod jew ieħor. Nipprovaha. F'idejja għandi il-ktieb tiegħek jien hawnhekk, Confessions of a European Maltese, The Middle Years 1975–1992. Huwa ktieb li mhuwiex ġdid fjamant għaliex ilu ftit snin fis-suq, però huwa ktieb li proprju għadu kif rebħek dan ir-rikonoxximent bħala l-Premju Nazzjonali. Kif tħossok ta' dan għal dan il-premju? Mhux l-ewwel wieħed li ħadt, però naħseb dejjem itik ċertu sodisfazzjon, u vera. Le, hemm interess li tara li ktieb li tkun ħriġt qiegħed jagħti r-riżultati tiegħu u li qed jiġi apprezzat u ma ġiex apprezzat biss permezz tal-premju li semmejt int, imma anki għax skont ma qaluli l-pubblikaturi nbigħ u nbigħ sew.
Meta jien ovvjament kelli l-opportunità illi naqrah bħalli taf inti, Dr. Santa, x'aħna konna ltqajna ammont ta' snin ilu issa, konna għadna bil-visor u bil-maskra dak iż-żmien li ltqajna, arak tiftakarx.
L-aqwa żmien tal-Covid. Iva, iva kien wieħed miż-żmien tal-Covid meta jiena jinti bil-maskra u ċek mod tisaw fuq bajnejk kollox u jiena bil-shield. U kien ktieb illi huwa ktieb interessanti immens illi jirrifletti l-istorja kemm ta' pajjiżna, però l-istorja tiegħek ta' min hu Dr. Alfred Sant. Xi jkollok tgħidli fuqha taqbel magħha din l-analiżi tiegħi? Eżem, li qed nagħmel li għamilt fih dak il-ktieb kienet illi ngħid minn xi ġaddejt. Minn xi ġaddejt meta kont l-Istati Uniti għal xi tliet snin, x'ġara meta ġejt lura Malta biex nipprova nibni affarijiet ġodda f'dak li għandu x'jaqsam ma' tmexxija amministrattiva u ekonomika, u bat il-ħajja personali tiegħi, il-ħajja politika tiegħi u anki il-ħajja li kellha x'taqsam mal-kitba, mal-letteratura u mal-ġurnaliżmu. Allora effettivament imbagħad tirrifletti fuq dawn l-aspetti kollha tal-ħajja. Il-ħajja fl-Amerika, fil-ħtieġ fil-żmien li kont hemm jien, kien żmien interessanti ħafna. Meta ġejt lura Malta fis-snin 70, illi kienet epoka interessanti wkoll u kellha l-problemi tagħha. Il-ħajja personali mhux jixtaddi minn fej eh, tidħol għax-xogħol, kulli ma xogħol tagħmel, li ma sfidi li taqa' magħhom. U effettivament ukoll anke dak għandu x'jaqsam mal-ħajja tal-kitba, kien hemm żmien fejn kont tikteb regolarment fil-ġurnali għal snin twal u anki fi snin meta eh, kien hemm ċertu taqli politiku għaddej, u kont tikteb romanzi u affarijiet letterari.
Inti ah, dejjem issemmi ħafna l-Mario Azzopardi, l-Albert Marshall, Joe Friggieri, illi dawk kienu anke nies illi biex najtek isek barra li kbirt magħhom kienu nies ukoll illi ispirawk?
Konna naħdu fl-imkien fuq affarijiet, dak li għandu xaqsam eh, ma' teatru fi żmien antik, dak li għandu xaqsam ma' organizzazzjoni kulturali aktar l-qudiem. Per eżempju, ma' Mario konna waqqafna magazin letterarju, kien jismu Neo, li mbagħad min kiteb fih dak iż-żmien illum issa huwa stabbilit bħala kittieba letterari magħrufa ta' ġenerazzjoni ta' warajja, ovvjament, għax Mario jien konna ta' ġenerazzjoni ta' snin 60. Anki per eżempju ma' Joe Friggieri, Joe Friggieri kien f'inizjattiva tiegħu deċida li jtella rom jtella dram tiegħi li Għadu grat għal din ħarġ, biex kienet xi ħaġa li ma kontx nistenna, kont għad nimsiever u ma rnexxilix narah, għax tella' hu l-inizjattiva tiegħu. Ġifieri hemmhekk hemm rabtiet ta' kooperazzjoni kbar qodma li għadhom hemm.
Irnexxielek toħroġ ħafna l-element personali tiegħek. Jiena li li ovvjament jiena nħobb naqra ħafna r-rumanzi u li inti għandek bosta u kellek suċċessi bihom, meta nfittex fi ktieb anke meta jkun ktieb ta' storja jew ktieb bħal dan ta' spiċi awtobijografija xorta nfittex dawk l-affarijiet illi qishom nħobbu ngħidulhom hekk ishom heartwarming illi tajt ara xi ħlew jo hi kost kurżità. U inti kont onest u ġenwin ħafna fil-ktieb fejn ġie nieqes il-papa tiegħek li biċ-ċar tkellimt kemm affettwatek U mbagħad anke b'mod speċjali dwar it-tifla tiegħek Marta li tkellimt dwarha u kif lilek litteralment irrivoluzzjonatlek ħajtek. U dan naħseb huwa parti mis-sigriet tas-suċċess ta' dan il-ktieb vera. Dwar jekk hux parti mis-sigriet, jekk hemm sigriet, ma nistax ngħidlek. Imma ovvjament meta tkun qed tikteb l-istorja ta' ħajtek mhix għaddej u mhix għaddejt, ma tistax sempliċement tiffoka biss fuq parti minna biss, imma trid tipprova tagħti stampa aktar miftuħa, aktar wiesa. Peress li jien mbagħad nikteb ir-rumanzi, allura mbagħad tiktibha b'mod ta' storja. U f'dik l-istorja trid tgħaqqad l-elementi differenti. Iridu jkunu elementi ta' storja li tkun ġrat, u jridu jkunu wkoll elementi ta' ta' persuna, jkunu jkunu personali għax effettivament dak li tkun għaddejt minnu jkunu personali. Trid toqgħod attent kif tiktibhom dawn l-affarijiet, ma tridx tkun indiskret, ħa nuża dik il-kelma, u fl-istess ħin tkun ukoll kemm jista' jkun veritier. Naħseb illi dik kienet l-isfida u tibqa' l-isfida ta' kull min jikteb il-memorji ta' ħajtu. U rajna kemm bħalissa Malta f'Malta għandna għandna sensiela sħiħa ta' ta' kittieba ta' politikanti, ta' ġurnalisti li kitbu l-istorja ta' ħajjithom. U tara kif itellgħuha u tellgħuha b'sera kbira illi fiha mhux biss jitkellmu dwar l-isfidi ta' xogħol jew l-isfidi ta' politika jew l-isfidi ta' tmexxija li jkollhom fihom, imma wkoll eh, il-mod kif mxew fil-ħajja personali tagħhom. Dik kienet waħda mill-isfidi li kelli jien fil-kitba dak il-ktieb li ma rridx naqa' aktar lura minn dak li jagħmlu huma. U nittama li ma waqajtx wisq lura fuq dawk li kitbu b'majstrija kbira fuq ħajjithom fl-imgħoddi.
Bħalissa qed nuri għandi l-ktieb tiegħek f'idejja u ġo fih hemm ftit ritratti u propju qed nuri wkoll xi wħud mir-romanzi illi ktibt inti hawnhekk għandna Bejgħ u Xiri, jekk mhux sejra żball kien wieħed minn tal-bidu dan u vera Bejgħ u Xiri? Kien it-tieni wieħed li ġie pubblikat u kien ġie pubblikat Fis-sena jekk niftakar tajjeb, jew ma nafx is-sena, biex jiddispjaċi, imma 42 sena ilu naħseb xi ħaġa. Imma imma mbagħad eh, kien hemm romanz li kont ktibtu qabel u li ġib stampat wara, pubblikat wara, kien jismu Silġ fuq Kemuna, illi jitkellem dwar il-ħajja tal-żgħażagħ Maltin u Għawdxin fil-bidu u lejn fil-bidu ta' snin 70 u lejn l-aħħar ta' snin 60. Meta pajjiżna kien qed jinbidel, qed jinbidel bil-kbir, kien deħel it-turiżmu bil-qawwi, l-industrija bil-qawwi. U hemmhekk l-isfida Ida kienet kif se nuri dak li ġara, kif se nagħti xhieda ta' dak li ġara, mhux billi tikteb essays jew billi tikteb kummenti, ma billi toħloq storja. U toħloq storja b'mod li tirrifletti tajjeb l-aspirazzjonijiet tagħhom, il-problemi tagħhom, il-ħajja tagħhom. Dak kien it-tieru rumanz li deher mbagħad bħala t-tielet rumanz ta' Skont Ktibt. U għalija huwa parti importanti ħafna miż-żmien ta' ħajti li ktibt dwaru f'dal-ktieb għax mhux inbilli jkun hemm l-aspetti politiċi, l-aspetti ta' xogħol, U kollox mbagħad il-ħolqien letterarju għadu xi ħaġa li kien xi ħaġa u għadu xi ħaġa tal-akbar importanza. Hemmhekk qed turi it-tifla tiegħi meta kienet żgħira ħafna pereżempju li issa rispett personali. U hemmhekk inti l-esperjenza ta' bidla illi f'difilli tkun Kif taqbad tgħid waħdek, waħdek fis-sens li m'għandekx responsabbiltajiet aktar milli għandhom x'jaqsmu miegħek. U meta jkollok responsabbiltà għat-tifla jew għat-tifel tiegħek, għal ibnek jew għal bintek, dik hija life changing, tbiddellek il-perspettivi ta' ħajtek. Li ġrat lili wkoll. Kiko, għaliex jekk meta tkellimna dwar ir-rumanzi kollha l-oħra li ktibt kollha kienu bil-Malti, però mbagħad il-kitba fuqek innifsek tibda bl-Ingliż, għal liema raġuni? Ħaġa nemmen illi meta tikteb xi ħaġa kreattiva trid tiktibha bl-isem ta' pajjiżek. Issa di xi ħaġa li nemmen fiha jien, għal ħaddieħor ma tgħoddx, għax kien hemm ħafna kittieba li kitbu b'lingwa oħra, imma għalija kruċjali Ma nistax nimmaġinani nikteb xi ħaġa kreattiva de novo mill-bidu ġifieri, bl-Ingliż għalkemm l-Ingliż ma jdejjaqnix. Imma mbagħad meta tiġi biex tikteb dwar ħajtek, ħsibt u għadni naħseb li ħajr ikollok ċerta distanza minn dak li qed tikteb. Ma tkunx daqstant kreattiv imma toqgħod lura u mbiegħed. U l-fatt li tuża lingwa li mhix il-lingwa tiegħek itik din id-distanza. Li hija kruċjali, importanti, nara jien. Sa mhux veru fil-każ ta' kittiba Maltin oħra, jekk taqra pereżempju l-ktieb ta' Offio, il-klassiku tal-bijografija Maltija ta' Herbert Ganado, Rajt Malta tinbidel, forsi ktieb li ntesa, inġustament, imma meta taqrah ehm, tifhem illi kiteb b'mod brillanti fuq ħajtu u żminijiet tiegħu bil-Malti u ċerta distanza naħseb li żamma wkoll mhux għal kollox imma żamma. Gassier irid inżomm distanza totali allura għamilt dak il-kitba bl-Ingliż.
Mistennija ovvja li ħa nagħmilhielek. Wasalna sa The Middle Years, sal-1992. Issa Doctor Sant, minn 1992 'l hawn għaddew, eh, ġifieri s-snin qed igerrbu naqra. Wasalna għal later years, ma nibqgħux fuq il-middle years, meta ħa narawh dan il-ktieb ta' wara dan? Biex inkun onest miegħek qed naħseb fuqu. Naħseb fit-tielet għax dak qablu kien hemm ieħor li wassal sa 75, sa 75. Dak wassal li għandek fidek wassal sa 92, bħalissa qed naħseb għal xi ħaġa li tkun aktar il-bot mit-92. Xort nkunu għadna beda minn żmien tal-lum, għax tant għadda żmien, imma għalaqas qed tikteb fuq storja. U veru tħossok li qed tikteb xi ħaġa tal-imoddi, tal-imoddi. Forsi mhux daqs imoddi daqs il-kavalieri, imma l-imoddi.
Mela, jekk alla jrid narġgħu niltaqgħu meta joħroġ dan il-ktieb, le? Ġifieri qed nagħmlu appuntament
Bil-qalb kollha, pjaċir tiegħi jkun. Jekk għalert tkun Malta dak iż-żmien tajjeb, għaliex ovvjament dejjem aħjar jekk kont qiegħed hawnhekk di persona milli qiegħed daqshekk il-vot. Napprezza mens, Dr. Sant, grazzi li kont magħna u awguri u proset għal darboħra għal premju tant mistħoq. Nawgura lilek u lill-programm tiegħek. Grazzi.
Lejl it-tajjeb. U minn dik il-konverżazzjoni pjaċevoli hemmhekk ħa mmorru għal waqfa nkomplu hawnhekk bil-mistiedna li ħa jkunu qegħdin miegħi fl-istudio.